Hello! In dang maw? Kan video te min lo en sak zel a, like te, comment te, subscribe te min lo pek sak zel avangin kan lawm lutuk aw. Vawiin chu enge kan tih dawn tih chuan kan phur em em. Pathianin kan tawngtai nate min chhang a, Pathianin min duhsakna avangin thla thum chhung ka lo nghah tawh. Kan thutthleng hi a rawn thleng tawh a, an rawn deliver tawh a, vawiin chu khatiang zawng kha ka rawn hmuh dawn che awm aw, kan bazarna te, a than kan thlanna te, ih eng engchen nge kan nghah tih te leh ih eng zat man nge ih kan inah an rawn deliver dan, an rawn kan inchhungah kan dah dan tih vel te pawh kha ka rawn tilang dawn a maw. Midang tan hian engmah ni lo mahse ka tan hian a hlu em em a, Pathian min malsawmna tih hi ka hre lutuk a, ih. Ti mai ang, ka lawm lutuk hi ni mai, kha kha nia, nangmahni hnenah pawh ka rawn share ve duh hrim hrim a nia, a tawp thleng in min lo en sak ula maw? Chuan nichin a ka rawn sawi tawh ang khan he video hi kan bazarna atangin kan tan anga chuan ih a puanthan kan thlan dan tih te leh inah an rawn deliver an rawn deliver lai vel pawh kha video tlem te ka la a chuan kan inah eng eng engtin nge ka dah Tih vel pawh kha ka rawn ti lang dawn a, amaherawh chu ih ka ka ka la rawn chei rih lo vang a maw, a bul vel kha ka rawn ka la rawn chei rih lo vang a, mahse kan thutthleng hi in rawn hmu ang a, kan thil ih kan inchhung vel pawh hi ih tlem tlemin ih bungrua hi kan nei chho zel a, Pathianin a hun a hun a min mal malsawmna hi min pe chho zel a ka lawm lutuk a, nangmahni min tawngtai sakna leh Pathianin min duat em em na nih avangin,

Kan khum, kan khum puan tha nena in ang a mawi reuh ka tih mai ania. A hmul lutuk, hmul lutuk. Hei chu hi mawina a ni. Hei hi nakinah kan intha leh a. Hi hmu hi. A nuam tawk amah erawh chu a bal hma dawn a ni tawh. Hmm. Hei pui thatna a ni. Mithiami ka ti khawp enge. Tuna a puan than hi kan thlang anga kan thutthleng duh kha hemi puan than nen hian min thuihsak bu kan ti anga maw chuan min thuihsak anga thla khat chhung vel kha a tlai dawn a maw thutthleng hi kan puan than duh nen min thuihsak anga chuan Kan lei zawh hnuah a rawn thlen hunah kan duh lo leh nih chuan kan cancel thei tawh lo maw? A chhan chu kan puan atangin duh kan thlang a, kan thutthleng duh dan chiahin kan siam tir a, kha pangkhar maw? A var a nih loh chuan a green lampang hi ka duh a nia, mahse tuna far pawh kan la nei si lo a, a var lampang kan tip hmasa. A green lampang pawh hi mawi tawp, thianghlim tawp. Blue pawh hi mawi. Hei pawh hi nuam reuh tawk. Hei a colour zawng zawng ka tih lang ta a u. Hei lam fang hi ṭhut hle ania, salamah naupang infiamna pawh an nei a. Chaweina tur vel pawn nei alcohol zu lam pang in duh te tan pawh awm. tunah kan thutthleng duh hi kan hmu tawh a nakinah an rawn deliver hunah chauh kan rawn ti lang anga maw kan thlan chiah kha kan va thlang anga kan va hrilh anga kan va order anga nakinah a rawn thlen hunah kan rawn ti lang tawh a ni au khawi ber nge kan thlan a tam lutuk tak a vaiin rawn ti lang tawh a tur ni ta ila inning ang tih ka ring kha vang khan a vaiin kan rawn ti lang lo bawk aw. chuan mi car ah pawh video lak tur hi ka zak zum ve bawk sia maw kha kha nia umm tunah kan va be lawk ang aw tunah puan than tur kan rawn thlang anga hei kan pa nen hian thutthleng tur kha kan thlang fel vek tawh a a puan than hi option a tam em em a kha vang khan thlan mai tur kha harsa lutuk a a thutthleng atan puan than pakhat kan thlang anga a thutthleng nena lo kal tur Lukham kha paruk a rawn kal dawn a, khami ta tur kha puan tham pahnih kan thlang thei emaw tunah kan rawn en mek ang a, helai video ah hian ka rawn tih lan loh chu ih kan thutthleng lei tur hian bazar vel hi thla hnih chhung vel kan kal tawh maw hmun dang chi hrang hrang ah pawh kan kal a helai hmun living space ah phei hi chuan hei hi vawisawm kan kalna vel ania maw vawisawm kan kalna vel ah Kan thlang fel thei kha nia maw hei. Ti mai ang, thutthleng vel hi, furniture vel hi a to thei lutuk a. Pawisa tam tak seng tur ro ro kha kan duh a hmel en a tha bawk si, quality tha bawk si, a man nen in mil bawk si, to lutuk lo bawk si kha kan thlang duh bawk sia maw, hmun dangah tha ka tihna. Phei chu ti mai ang. To lutuk a kha khatah khan pawisa kan nei bawk si lo va maw khatah khan kan lei thei lo a living space hi kan thlang tawp a. A man hi ka rawn sawi tawp ang a kan hriat thleng hi dollar sang thum leh zanga man a nia nakinah pawh ka rawn sawi chho zel ang a hei tunah hian i kan thlan zawh velah hian thla khat chhung vel kha an siam ang a khami zawhah khan an rawn deliver dawn a ni kan bazar na nen kan order na nen thla thum chhung vel ni chu maw Hei kan hna ang a. Hei kan hna bawk ang. Aw le, duh thei takin thla khat chhung kan nghak a, tunah kan rawn deliver thei ta a ni, i lo en ang aw. Nichina a man ka rawn sawi bakah khan deliver man te pawh kha a la awm chho zel a maw? Deliver man hi eng zat nge aw kan pek kha ka hre tawh lo va. Um, an rawn deliver chauh kha a ni lo va, inchhungah khan kan dahna tur kha kan dah ang, kan dah duh dan kha kan hrilh a, min rawn siam sak a, min rawn tihsak vel kha tia, khatiang kha nia maw? a rilh lutuk a hei an rawn siam hi e ni la maw video ka la duh bawk si an an hmai lamah khan ka zak zum ve bawk sia maw mi hnathawh lai ka tia mahse a rukin ka rawn la tho a an thinrim chu Ka ring chuang lo nain maw chuan he thutthleng hi kum nga chhung insurance kan la bawk a maw? Insurance hi zanga zaruh bawl vel kha niin ka hria. Engzat chiah nge ka hre tawh lo va. I kan ti bal a nih chuan kan duh hun huna nikhatin vawi thum kan ko emaw kan duh hun huna kan ko vanga min rawn tihfai sak dawn a nih chu. Ran, rannung kan kan nei timai ang ui vel, zawhte vel kan nei a an ti chhia nih chuan khatiang vel kha an cover lo va, kan ti kan ti bal a kan chawhmeh te, kan tui in te nih lo pawhin kan juice te kha kan ti kha khatiang vel nena kan ti bal a nih chuan min rawn ti fai sak fek thei a, kha vang khan i a var pawh la ngam kha ka nia maw a var hi kan chawp lutuk e. tih vang ni lovin a bal hma ve hrim hrim a, insurance kan lak loh phei chuan keimahni leh keimahni a tihfai hlir tiang vel tihfai thiam loh phei hi chuan tiang vel kha a awm chho zel a maw mahse insurance kha an lo nei a ah a zia awm tih mai ang kan duh hun hun a kan kawng a min tihfai sak thei anga khatiang vel kha nia maw inleng pawh nei ila naupang inleng pawh nei ila en vak kha a ngai tawh dawn lo a i hrethiam em. Ui pa a, naupang ho khan kan thutthleng an ti an ti bal ange tih vel kha ngaihtuah ngai tawh lo ni chu a ti ba an ti bal duh chuan ti ba rawh se pawi love tifai tur kan ko thei e tiang vel khan i maw an tifai theih lo chuan kan kan thutthleng a chhia a an ti a nih loh pawn an tifai thei lo a nih chuan a thar nen khan maw kum nga chhung kha a thar kha min rawn pe dawn a nih chu mahse a thar min pek ai chuan tifai tum ngei ngei kha an duh dawn tih chu hriat ania maw khatiang vel khan nia hei

A thutthleng a chiah hi seat khat, seat hnih, seat thum, seat li, seat nga, seat ruk, seat sarih a nia maw? Chuan hei hetah hian-- Hei hi kan pa thlan ngat a nia, a rawng pawh hi kan pa thlan a nia maw. Chuan a puan than hi keima thlan a nia, mawi ka ti em em a nia maw. Uh, a var dan pawh hi keima thlan a nia. Hei hi nakinah tha deuhin kan la ti tha anga hei tiang hian maw. Chuan a hnung lam atangin kan en chin anga a hnung lam hi hetiang hi a nia, a sei. A sei em em a, duhaiin tlem tein ih ka duhaiin tlemin a sei zawk a maw hetiang chen vel hi ni ta se. A tha chiah chiah tur kha nia mahse a pawi lo. Um, kan ih kan thlak duh a nih chuan emaw chuti khati nih chuan a a to dawn lut tuk a maw a chhan chu ih custom made a nih avang khan maw a a dup dan pawh hi nuam a. Video ka lo hmuh thin midang in i an hman thin sofa a var awng ang chi kha ka duh ve ang reng a ka duh a amah erawh chu a thut hian maw ena ena hmel tha deuh sofa ang chi hi kan thut hian a lo nuam lo lutuk a amah erawh chu hei hi kan thut hian a dup lutuk lo na in a chhah lutuk si lo ang chi kha nia maw a nuam tawk em em a um a sir vel hi hetiang hi nia maw umm tiang hian i video ah hian lang lian lo ma se a taka hian a lian lut tuka e a taka hian a lian lut tuk chu tiang em em a lian em em chu ni lo ma se a lian maw duh aiin a lian deuh a hei hetah hian Hetah hian tlem tein, tlem tein helai nen hian maw a hnung lam deh hneh tur kha hnaih tur kha ka duh si, hnaih se hetah hian kalkawng tur he lama kalna tur an tawh dawn bawk si lo va maw, hei heta ah hnaih phei ta se hetiang chen vel hi a rawn ni ang a, hetah hian kalna tur a awm tawh dawn lo va, ih kan hei hi hetiang chen vel hi lo ni ta se a hnung kan hnaih theng a hetah pawh kalna tur a awm tur kha nia maw, mahse pawi lo umm ka kan thlak thei. Kan thlak dawnin dollar sangkhat bawr vel pek belh kha a ngai dawn sia maw? Kha kha i a chi lo. Hei pawh hi to tawh lutuk a maw? Mahse quality hi chu a tha lutuk a ni mai. Ka duang chi hi tam tak a awm a, a hrang ti mai ang. I mi nei ang chi pawh ka en bawk a maw? Ka duang chi tam tak pawh a awm a mahse quality hi chu ka lo duang chi kha chu hmel tha em em mahse a quality hi lo tha lo va maw? Hetiang hi nia. Awi ka phur lutuk hi ni mai, keimah nen hian tlem hi kan lo inla ve hrim hrim ang a maw a tun kar hi kan pa rawn haw dawn a, ani pawn a hmuh tur hi a phur tawh ka ring a hei ka video hi lo en hmasa se maw umm hei hetiang hi nia a lian hmuhna aiin ti mai ang video kan enna aiin a lian a chhan chu a chungah pawh thu i la i hre thiam em. Kei keini hi kan lo te vel bawk sia maw? Alenzia a inhriat a. Amaherawh chu kan duhthlan a nia. Pathianin kan duh ber min pek avangin kan lawm lutuk a. Nangni pawhin kan video te min lo support chho zel a, a tir atangin a tawp thleng min lo en sak zel a, like te comment te subscribe te min lo pek-- sak zel avang kan lawm lutuk aw, car leh lamah kan inhmu leh dawn nia, in zavaiin bye bye ule, Isuan a hmangaih che, theihnghilh loh tur.